lokovhela ndi matekwana hu khou tevhela mafhungo fhano kha belran news vha tshi khou avhalelwa nga rofhiwa tshikovhele kha bammbiri ntswa ya anḓadzwaho kha dzhenelo ya nature reviews biodiversity vhasedzulusi vha ri hu na u tsela fhasi lwo kalulaho ha tshivhalo tsha phukha dzine dza shuma u phaḓaladza mbeu kha mupo tsedzuluso yo sumbedza uri masiandoitwa a hone ndi u tsela fhasi ha tshivhalo tsha miri Izwi zwi nga khakhisa tshoṱhe u lwa na tshanduko ya kilima. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Massachusetts Institute of Technology. Tshigwada tsha vhasedzulusi u bva Yunivesithi ya Auckland kha ḽa New Zealand tsho tumbula uri u khakhisea ha u aḓela kha zwiṋoni zwi kwama nḓila ine zwa imba ngayo. Izwi zwo dodombedzwa kha bammbiri ya tsedzuluso yo ganḓiswaho kha dzhenaḽa ya Proceedings of the Royal Society Bay, Biological Sciences. Bammbiri iyo i vhidzwa u pfi The Effects of Sleep Disturbance on a Song's Bird Vocal Performance. Mulandu wa vhahumbulelwa vhavhili vhane vha khou ṱumanywa na bulayo ḽa tshiṱuhu ḽa u fhiswa ha muthu wa tshifumakadzini ṅwaha wo fhelaho kha ḽa Nzhelele, Biab, yo fhiriselwa phanḓa nga Khothe ya Madzhisiṱiraṱa wa Dzanani. Vhahumbulelwa vhane muṅwe wavho u kha ḓi vha fhasi ha ndango ya vhabebi vha ḓo ḓivhonadza hafhu khothe nga ḽa malo ḽa ṅwedzi wa Khubvumedzi. Muhumbulelwa, kana ndi nga ri muhumbulo muhulwane wa u pfukisela phanḓa ha uyo mulandu, ndi wa uri ramilayo wa vhahumbulelwa vha kone u renga dokhethe vhunga vha maḽoyara a phuraivethe zwi tshee zwo ralo, vha muṱa wa mufu Rudzani Phophi vha ri a vho ngo farea vhunga kha ḓuvha ḽa mulovha vho hanelwa u dzhena nga ngomu khothe. Muraḓo wa muṱa, malume wa mupondwa vhane a vho ngo tenda u bulwa nga madzina, ndi vhane vho bvisela khagala zwi tevhelaho. Hangei nga ngomu khothe ho ḓi tendeliwa hu tshi dzhena vhabebi vha vhapondiwa vhapondi fhedzi um riṋe ri sa tendeliwe hu sa vhe na muthihi wa muṱa o tendelwaho u dzhena nga ngomu khothe. Riṋe kha hezwi zwithu zwoṱhe ri khou vhona mulayo u si khou tou ri fara zwavhuḓi um u fana na zwezwi zwine a vho ngo ri tendela ri tshi dzhena um mara hezwi ri tshi ya khothe hangei um ri khou wana saphotho kha madzangano o fhambananaho madzangano o no nga Thohoyanḓou Njelele Women Support Group na Real Man Foundation. Ri a vha livhuwa nga maanḓa zwoṱhe zwine vha ri itela. Ndaa. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belran News. Muthetshelesi kha vha bvele phanḓa no ri tevhelela. Riṋe ri wanala hafhaḽa kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube. Kana u dalela siaṱari ḽashu ḽa Facebook hune vha ri wana hafhaḽa kha Belran News. Vha nga ḓi tou ri founela kha 083 861 2263.

ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho tshiḽipi tsha muholo tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone a vha ri kwame zwino zwino 0838612263 email ndi info at belrandbrands co za belrand brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho